Ɔdɔfoɔ, subscribe TV a wohwɛ no sisiɛ ɛyɛ Alaska City TV GH. Subscribe sisiɛ ara na mɛ Kwaku Ahen yɛ boa. Dodoɔ no ara frɛ me Ɔsɔfo Aborɔbɛ ɛwɔ wo. Meba bɛka afutusɛm bi akyerɛ wo. Me firi Angel Obinem hɔ no, me kɔɔ TV station foforɔ ɛyɛ Ice One TV. Ɛhɔ na me ne wo kasa yi sisii, me yɛ adwuma. Obi bɛbisa sɛ adɛn ntira ɛna me di kan ka kyerɛ wo sɛ. Wiase abrabɔ deɛ ɛbɔ kɔ yɛn anim na mmom yɛn mmɔ nyɛ dɛn mma yɛn akyi. Daa me hyɛɛ adwuma ase pɛpɛɛpɛ, two weeks pɛpɛɛpɛ na ɔmaa me kaa no bi. Seesei me nam daade di kaa mu nti I swan tie maame a ɔdaa noɔ no meda no ase ɔbaa pa Nana Adradara Nyame nam na sɛ wo nhyira ne mma a ɔnkae wo na ɔnhyira wo, wo ne wo kunu ne wo abusuafoɔ nyinaa sɛ ɛnɛ ɛyɛ mɛ Kwaku Ahene Me nan ase mfuturu seesei mete car aircon bɔ fa me meda wo ase. Alhaji Akanayo yɛɛ adwuma no ɔkaa asɛm bi kyerɛɛ me ɔde afutusɛm bi hyɛɛ m'adwene mu sɛ baabi a wadidi hɔ pɛn no ɛmu hɔ animtia woka hɔ asɛmbɔne a na wayɛ careful ɛfisɛ ɔkɔmfo bɔne a watena yaafoɔ ho ama ɔkɔmfo pa bɛto no yɛkasa a yɛnyi ne mu wɔn a me ne wɔn yɛ adwuma no obiara nyɛ me bɔne Ɛna wopɛ sɛ sɛ wunya nhyira na sɛ Nyame hyira wo na wotumi kɔ w'anim a, kae saa asɛm wei, Ɛyɛ a ntaa nka bɔne mfa obi a wato ne bɔtom ayi sika de ama wo pɛ. Yɛfrɛ me Kwaku Ahene Yeboah, na dodoɔ no ara frɛ me Ɔsɔfo Aborɔbɛ, na wagye so. ɛwowɔ wo. Na m'agya a ɔwoo me, me papa, wɔfrɛ no Samuel Yaw Yeboah. Ɛna me maame nso de Grace Adwoa Gyewubia. Na me papa ɔyɛ Kwawuni, ɔfiri Kwawu Oboo. Na akura bi a wɔfrɛ no Esaase, ɛhɔ ɛna me papa. gyae ɛfiri. Na me maame nso, ɔfiri Akuapem Dawu, akuraa bi a yɛfrɛ no Safo. Ɛhɔ na Grace Gyawubia ɔfi. Ɛna wɔwoo ɛyɛ me Kwaku Ahene Yeboah a wɔfrɛ me Ɔsɔfo Aborobe. Na me maame ne me papa wɔwoo me wɔ Nkran, ɛyɛ borɔno bi a yɛfrɛ no Kokomire, Sesebɔn opposite. Fie bi a ne Sesebɔn yɛ opposite saa fie no mu na me maame woo me. Na mehyɛɛ sukuu ase kakra, Kinagate wɔ Feeding Preparatory School. na mehyɛ aseɛ kakra na mebɛtoa so kakra nso wɔ K1 wɔ Accra New Town. Na mefiri hɔnom nso no, mekɔ kɔtoaa so wɔ Kotobaabi K16. Na yɛka eh, wɔn a wɔyɛɛ last common entrance a, Yɛanyɛ common entrance bio mu a yɛgyaeɛ a JSS baeɛ no a na me meka sɛɛ badge no a yɛyɛɛ common entrance no. Yɛne yɛyɛɛ last common entrance no a yɛayɛ no. Na ɛɛ mekɔ school no na meyɛ obi a m'ani gye art no. Nti lady bi na ɔwɔ malata. ne yɛfrɛ no Sister Gift Bompam Adeɛ Ɔbalata. Na lady no wɔ Akan drama mu. Akan drama no, na Akan drama no din yɛ Adasa. Na Adasa no, ne yɛwɔ Kwame Peace, Gyagadu, Adu Tumbua, Gifty, ɛɛ ɛɛ Ɔsɔfo Moses. Kyerɛ sɛ yɛwɔ nnipa no bebree. Tadwo yi si ɛɛ Nana Ama. Kyerɛ sɛ na yɛ yɛwɔ yɛ yɛ yɛwɔ nnipa no wɔ mu paa a bɛfa no sɛ ɛɛ wɔn a wɔwɔ mu no nso no sɛbe na wɔn wɔyɛ mafias paa a sɛbe sɛ ɛbere duru na sɛ yɛreyi adasa a nnipa nyinaa twa bɛhwɛ. Ne kwan a ɛfaa so a adasa baeɛ no. Mɛfa no sɛ ɔsɔfo, ɛɛ, adasa yɛ ɔsɔfo dadze, ɛɛ, ba. Ɔsɔfo dadze na ɔwɔ adasa. Because ansa na adasa yi bɛba no, ɔsɔfo dadze etu kwan kɔ abrokyire. Ɛna man bi a yɛfrɛ no Ankara Igbo na ɔwɔ GBC. Na. Ɔno na ogyinaa yɛ a ɔbɛte ɛyɛ adasa. Nti Ɔsɔfo Daadze tuu kwan kɔɔ aburokyir no na adasa nyaa kwan yɛɛ dɛ ɛbaaeɛ. Nti yɛdidi mu nkakra nkakra nkakra nkakra aa mekɔ sukuu no nyinaa no na mewɔ mu nkakra nkakra nkakra nkakra nkakra nkakra. kɔsi sɛ agya mewie me fɔm fɔɔ no na me wieɛ no ɛɛ na owura nimonyamfoɔ bi wɔ Malata a yɛfrɛ no Mr. Pia a ɔyɛ designer na ɔpam adeɛ paa ɔpam mmaa ne mmarima nyinaa adeɛ na ɔpam adeɛ no to hɔ a wotumi sɛ ɛyɛ adeɛ no ɛyɛ dɛn ɛhome. Ɔno ara na ɛfaa me sɛ ɔbɛyɛ dɛn, ɔbɛkyerɛ me adeɛ, wanyɛ me taku, wanyɛ me sɛmpoa. Ɛna ɔhyɛ aseɛ sɛ ɔrekyerɛ me adeɛ, nti wɔ mu ara na eh, GBC term so ara na makɔ. Nti meyɛ eh, adasa, meyɛ akandrama no nyinaa nso no, na meresua adepam no. Ɛma adepam no nso no, ɛsiane sɛ na eh, apea no ɔpam adeɛ pa ara nti no, Nkwadaa a ɔgye wɔn nyinaa no, akwadaa a wɔbɛgye wo a wɔanhunu adepam no deɛ, na wo nso wo tiri awu pa ara na woabɔn. Because me sɛ wɔgyee me no, ɛɛ mankɔ ankɔda fie bio. Da a mehyɛɛ adepam ase no, mankɔda fie. Shop hɔ ara na medaeɛ a, medaa hɔ ara three years kɔsi sɛ me me mesua adwuma wieeɛ pɔɔ me ho. Nti shop hɔ no me da hɔ nom a three years na me wie yɛ no me pɔn me ho akora me nso me bie me shop ketewa bi wɔ Malata hɔ a ne mpanifoɔ ka sɛ ɔkɔ tɔ nwura nom a sɛ deɛ Mister Apea na ne nsa no ne hand writing ne bɔ no saa nso na me nso me sua ade pam no na me nso me nsa no ɛbɔ paa adeɛ a ɛhu ni a ɛhyɛ ni ɛyɛ me ara me nsa ano design me a me design m'adeɛ a still nimdeɛ no deɛ ɛda so wɔ adwene no mu obi ka no asɛm sɛ obi gye wo machine firi wo nsam a nimdeɛ no a wowɔ tiri mu no deɛ wontumi nyɛ ɛda so wɔ mu a nyame anim nokware ni mebue me shop no, na mewɔ nkorɔfoɔ bi wɔ ɛyɛ Art Centre, baabi a wɔtɔn African wear ne Africa ho nneɛma no, cultural, African cultural ho nneɛma no. Na mewɔ nkorɔfoɔ bi wɔ hɔ, guy bi ne yɛfrɛ no Ɔpanin Kwasi. Nti ɔno nso pɛ nkorɔfoɔ bi maa me wɔ Art Centre hɔ. Nti ɛyɛ African wear, saa time no, saa time no ne tie and dye. aban a na tie dye no nsi ne fam koraa. Sɛ wonya bi hyɛ a na kyerɛ sɛ wo nso woka woka ho bi ne jeans. Nti no wɔmaa me link a menya nneɛma no bi a na mepampam de kɔ akyiri. Na mewɔ nkurɔfoɔ bi wɔ Germany, London ne US a na mepampam bi de yɛ dɛn. de ma wɔn. Na yɛkɔɔ so ara adepam no ara adepam no ara still na meda so wɔ akandora mu kɔsi sɛ owura nimonyamfoɔ bi a na yɛfrɛ no Nana Bosompra. Bosompra yi a na meka n'asɛm yi nso no, Bosompra yɛ obi a ɔno na na ɔdirect ɛɛɛ Ɔsɔfo Daadze. Ɔno na ɔyɛ director ma Ɔsɔfo Daadze. Na mber bi, ɔbaeɛ rehearsal ground no a, obehuu yɛn mbɔdzen. Papa no huu me no, n'enyi gyee me ho ma ɔyɛɛ sɛ ɔpɛ sɛ ɔde me kɔ cantata. Saa tam no nso, na cantata, na Ɔsɔfo Daadze abɛtsee no ayɛ cantata. Yɛwɔ saa atemmu no, na yɛwɔ SK wɔ pɔn ano, yɛwɔ Mama, yɛwɔ Joyce, yɛwɔ Akora Badu, yɛwɔ Super Owudi, eh, yɛwɔ Sɔgbɔdwɔ, yɛwɔ Nkroma, yɛwɔ Tɔla, yɛwɔ Akumaa Mama Zimbi, ɛna yɛwɔ Eh, Lamli. Ya, eh, Lamli. Ɛna yɛwɔ, eh, edin ne dɔɔso. Edin ne dɔɔso. Ɔte ase. Yɛwɔ Florence. Sɛ edin ne dɔɔso. Na bosome pra ɛbɛgyee me firi ɛyɛ adasafoɔ nsam. Na ɔbɛtwe me afiri adasafoɔ nsam no, na ɛyɛ den. Because saa adasa hɔ nom no nso no, saa time no nso ɛhɔ nso na mebɔ me ho mmɔden paa. Meyɛ obi a ɛɛ wokyerɛ me adeɛ baako mmienu pɛpɛpɛ ɛwɔ sɛ ɛka memory no mu. Ɛna acting no nso ne yɛ adeɛ a m'ani gye ho. Nti no role biara nni hɔ a wɔde ma me a na mentumi nyɛ dɛn mplay. Ɛna me wura mu no nso no obi a na ɔyɛ me mentor a ɛɛ me follow no a me capture no a na mepɛ sɛ meyɛ sɛ wɔn daakye anaa mepɛ sɛ metra wɔn no ne owura animuonyamfoɔ bi a ne yɛfrɛ no SK Ɔpon. Because SK Ɔpon no na ɔyɛ obi a ɔate a na ɔno ɔntaa ate comic sɛ ɔyɛ eh, comedian na ade ade no na adeɛ biara a ɔyɛ biara yɛ serious Ɔate a ɛyɛ serious, ɛyɛ su a ɛyɛ su, ɔate a ɔate natural. Ayɛ a ɔmpɛ kɔmekɔme biara wɔ n'ayim. Nti ɔno ne obi a mefaa no sɛ me mentor a mepɛ sɛ meyɛ sɛ ɔno daakye. It is so lucky sɛ maa me wura Kante Attamu no, mekɔtoo no. Na always biara na metwe bɛn no. Ɛna ɔyɛ obi nso a na ɔsan yɛ musician, nti na akɔyɛ sɛ fufuo ayɛ dɛn. atɔ nkwaa mu. Medidim didim didim kantata nnipa no bebree baa mu. Me papa baa mu. Ɛɛ ɛyɛ JA Adofo. Ɔyɛ me papa. Ɔyɛ me papa nua. Ɔte me papa. Ɛna ɔhene baa ne nea ne papa te ase. Ɛyɛ Tikya Ehisafo Kana. Ɔno nso yɛ m'agya. Ɛna Nana Mpodu nso yɛ me nana, me nena. Nana Mpodu yɛ me nena. Nti yɛ fie no deɛ ɛɛ sɛ mohu sɛ kantata na meto nnwom paa yɛ fie no na mewɔ yɛwo me to nnwomtofoɔ abusua mu. Na kantata nso nnipa bebree a mekɔ miitii wɔn no me buo bi din kyerɛ wo a ɛbɛ shɔke wo. Obi te sɛ Mizbel, Mizbel ɔbɛyɛ kantata. Nso manka nkyerɛ wo a, yɛn Amafoɔ no deɛ monhu gye sɛ wɔn a na wɔtaa hwe kantata, Mizbeh ɔbɛyɛɛ kantata, ɛna Kachri Kwame Appiah nso ɔbɛyɛɛ kantata, ɛna Ukala ɔbɛyɛɛ kantata, ɛna woman yi a musician yi a ɔto eh, apae, apae, apae ama me, apae ama me. Sɛ lady, ya ɔno nso ɛbɛyɛ kama kantata. Ɛna apae maa no ankasa ankasa no koraa. Ɔbɛyɛ bi, mekae sɛ ɔbɛyɛ bi. Na nnipa dodoɔ no ara na wɔbɛyɛ kantata. Na kantata ba bɛdii dini paa. Kantata no nso no, na ne nyinaa gyina abosompra ɛso. Na ewiase abrabɔ no, ɛtɔ da bi a, ɛyɛ a na ɛmu yɛ den kakra. Na saa tam no, na mete Accra New Town, Accra New Town baabi a wɔfrɛ hɔ Owurapo Town, ɛhɔnom side na mefiri Malata no meyɛɛ dɛn, mekɔnyaa me shop a na mepam adeɛ wɔ hɔ. Nti ɛhɔ na. na mewɔ. Na ɛtɔ da bi na sɛ merekɔ GBC a, na menni kaa. Nti ebi wɔ hɔnom a, mefa mu kɔsi Accra New Town, na ebia mafa kaa akɔsi Nimar Runabout. Nti mefa kaa kɔsi Nimar Runabout a, na mabom afa Nimar Market hɔnom ara nenam mu, nenam mu, nenam mu ara. na na mede akɔ GBC. Na Maame Grace resra no kɛseɛ bi nso nkyerɛ wo. Sɛ ɛba no sɛ mekɔ a, ɛsiane sɛ mebɛyɛ kantataa ne nkurɔfoɔ nim me no nti no, ɛɛ na nkurɔfoɔ expect sɛ ebi a ei

nkakrankakra nkakrankakra mɛwurawura tokuro no mu ara na mede ayɛ dɛ na mede akɔ nti na me mpaebɔ a mebɔ no ne sɛ awurade nyɛ m'adom na awurade ntumi mmoa me na me nso mentumi nyɛ dɛ menya ka sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛɛ menam menam a sɛdeɛ nkwadaa ɛdi akyiri na ayɛ sɛdeɛ yɛn ma wo fans nso no na ɛɛ ayɛ sɛ yɛn ma wo fans nso baabi no na ayɛ sɛ deɛ yɛdi ho fɛ obi saa no na yɛ ahometesɛm paa na ane abere biara mu yɛtaa ka sɛ popular without money no ɛyɛ ɛyɛ big problem paa woyɛ star na sɛ wodi sika na ɛha adwene paa. Cause mekae sɛ yɛyɛ cantata so many years, mfeɛ bebree a na pay na yɛnyɛ bi. But wobisa a, mese yɛtua yɛ ka. Nso yɛn na yɛnyɛ pay. Saa time so meyɛ wɔ yere, meyɛ wɔ mma. Ne yɛpɛ adwuma no nti no, Na wɔ sɛ yɛyɛ dɛ yɛyɛ. Na na nka megye di sɛ ɛɛ ɛnnɛ sɛdeɛ ne acting no yɛ dɛ a wotumi kɔ ate a ebi tumi gye seventy million ebi tumi gye sixty ebi tumi gye fifty deɛ ani die so a wɔn mu koraa yɛ ten no ɛne sɛ tam no a kasa tam no ne nyɛ adeɛ a. sɛbi nka me nante fɔm ama sɛbi me ma fɔm kwara ayɛ me gabrubi gabrubi gabrubi eti na dabi a mebɔ mpa yɛ sɛ awurade ɛnyɛ me deɛ ɛnyɛ me adom ti edidim didim didim didim didim ne mekɔ hyia owura mu nyamfoɔ bi ɔno sɛ fɛn ne nyasa kwakwa na ɔyɛ adwuma wɔ hot fm ohun me no esan kantata na meyɛ nti n'ani gyee me ho na ɔno nso ɔyɛ program bi wɔ Hot FM, na ɔma me bɛ produce no, nti meyɛ adwuma kakra wɔ Hot FM wɔ Adabraka. Na me ne Nyansaboakwa yɛ adwuma no, yɛyɛ adwuma no aduru baabi, ɛna saa adwuma no a ne yɛyɛ no nso ne yɛ adwuma bi a ɛɛ yɛyɛ asɔfoɔ interview. Malamfoɔ interview, Akɔmfoɔ interview, ɛna sɛ ɛɛ Malam bi anaasɛ Ɔkɔmfoɔ bi anaa Ɔsɔfoɔ bi ɛyɛ obi azaa anaa obi obu obi kwasea a, ɛɛ Nyansaboa akɔ anaa na ɔyɛ dɛn? Ɔka ɛho asɛm. Nti na akɔyɛ sɛ Ɔkɔmfoɔ bi a w'asɛm ba baabiara no, yɛka. Malam bi a w'asɛm da baabiara no, yɛka. Yɛdidim didim didim didim. Na Nyansaboa Kwane, ɛwɔ mu sɛ na ɔba, ɔyɛ, ɔyɛ radio presenter nti no, ɛɛ, na ɔmma TV so nti no, ne nkurɔfoɔ nhyɛ da nnim no. Na me, na me meba TV so nti, ne nkurɔfoɔ nim me paa. Enti, anytime biara a ɔsɔfoɔ bi ho bɛba asɛm, anaa ɔkɔmfoɔ bi ho bɛba asɛm, anaa Malam, mu bi bɛba asɛm a yɛbɛka wɔ Hot FM. Saa tam so Hot FM de gyina mu paa. Ɛnyɛ ne nnɛ. Ne Hot FM gyina mu paa. A ɛduru anwummerɛ di a gyagyagyagyagya. Hɔ ara na obi atie. Nti, eh, na meyɛ producer, na mesan so ka panel members no foɔ no ho. Meka panel members no ho. Yɛn a, mɛfa no sɛ asɛm no bɛto hɔ a, yɛn a yɛtena ase a yebuebue asɛm no mu na yɛkyerɛkyerɛ mu, obiara akyerɛ n'adwene fa asɛm no ho no, na meka ho bi. Enti yɛyɛ program no wie saa a, ah, wohu nea ɛbɛyɛ na nkurɔfo ahyɛ, nkurɔfo ahyɛ ase a wɔfrɛ me, threaten me.

Nkurɔfoɔ frɛ me threatening. Saa time so ne Kwaku Bonsam so ne wasɔre dendeenden ne waso gya no bawee. Kwaku Bonsam sɛ yɛne ne yɛ interview a na sɛdeɛ na ade no rekɔ no na ɛyɛ ayi ho. Ɛhɔ nso no still na menni car nti no mɛfa no sɛ na menam daade saa. Nti bi wɔ hɔ a yɛpɔn a na mekɔ fie a saa time so no Na me wɔ ɛɛɛɛɛ me wɔ Taifa yeah na me wɔ yɛ abusua fie ɛwɔ Taifa nti yɛ pɔn a from Adabraka ɛkɔ Taifa nti sɛ deɛ threat no baa yɛ no na afei ɛɛ yɛ maame abu hu ɛna me maame frɛ me tuu me fo sɛ nneɛma ɛkɔ no nkorɔfoɔ ɛɛfrɛ no ka nsɛm bi kyerɛ no. Seesei wiase yi ayɛ hu. Ebia na mapɔn a mereba fie no, na obi akyere me ayɛ me bɔne. Nti yɛgu so a yɛyɛ program no ara na da koro yɛbɛhyia yɛn animuonyamfoɔ bi, ɛɛ yɛfrɛ no Alhaji Akanayo, the Konkoronko man, the universal man, the Dabo Dabo man. Yɛne no bɛhyia ɛyɛ ɛɛ Hot FM. Nti yɛyɛɛ program yi wieeɛ, the way a mekasaeɛ no, papa no nso ɔkasa paa. Nti the way a me nso mekasaeɛ no, papa no ani bɛgyee me ho paa. Ɛna ɔse yes, ei, akwadaa yi, ɛɛ ohia obi, ohia obi paa. Nti the point pɛpɛpɛ no papa no frɛ me ka kyerɛ me sɛ, nka ɔpɛ sɛ ɛɛ meyɛ ne PRO ɛma no. na mɛyɛ anaa? Na sɛdeɛ mekasa no, n'ani gye me kasa ho. Ɛnna wɔse wɔyɛ akwadaa no nyinaa nso no, na wɔhwɛ me, ne n'ani gye me ho paa kantata deɛ. Wɔse sɛ ɛdu tam a yɛbɛyi kantata ne maame soma na ɔyɛ ne deɛ ɔnkɔ da. Nti mepii obi a na ɔpɛ m'asɛm, ne n'ani gye me ho paa. Enti ohuu me no, papa no huu me no, n'ani gyee yɛ. Enti papa no yɛɛ sɛ ɔne me bɛyɛ adwuma. Enti papa no yɛɛ sɛ ɔne me bɛyɛ adwuma. Me ankasa nso, na nneɛma trɛt a nkurɔfoɔ atrɛte me wɔ Hot FM no adeade no. Sɛ mokaa Hot FM, Hot FM hɔ ara na ɛɛ wɔkɔkekaa ɛɛ ngyero bi nim asɛm bi basaabasaa bi a ɛɛ nneɛma bi basaabasaa bi kɔɔ hɔnom na akɔyɛɛ court case. Ɛhɔ na ɛhɔ asɛm na meka yi. Nti hɔ deɛ ne ɛ ɛhɔ yɛ hot paa na ɛhɔ yɛ hot cause ɔmo na kyerɛ sɛ akɔyɛ asɔfoɔ malamfoɔ agyinsifoɔ nkramofoɔ ɛɛ asɔfoɔ nsɛm nko ara na yɛka wɔ hɔ w'asɛm bɛtɔ wo nko ara deɛ wɔmfa nkyɛ wo nti yɛka hot deɛ ne hɔ so ɛhɔ yɛ hot paa nti na mea ma decide sɛ sɛdeɛ nkurɔfoɔ ɛtrɛte me no adeade no Sɛ menya adwuma foforɔ a, ɛwɔ sɛ meyɛ dɛn? Megyae adwuma no? Because sɛdeɛ ne nkurɔfoɔ retrɛte me no, na mesuro. Nti, Elijah ka no a Yehu kaa sɛ ɔne me bɛyɛ adwuma no, m'ani gyeeɛ. Nti, me ne no hyɛɛ adwuma ase. Ɔno nso, na n'adwuma no, adwuma no ti ankasa ankasa wɔ gold so. Ɛyɛ black herbal clinic. Saa tam no a, yɛhyɛ adwuma no ase no, na ɛɛ clinic no din no no, na yɛ Black Herbal Clinic. But seesei ɛyɛ Akana Ayie Herbal Clinic. First asɛm na meka no. Nti yɛ n'adwuma no ti wɔ Gɔɔ so. Nti Gɔɔ so na Agya yɛkɔhyɛɛ adwuma no ase. Kakrankakra no, yɛkɔhyɛɛ adwuma no ase wɔ Gɔɔ so no. Before a me mekɔeɛ, na adwuma no wɔahyɛ aseɛ wɔ Gɔɔ so dedaadaw. Nti wɔbɛfaa me, ɛna me nso, me nso mekɔhyɛɛ aseɛ wɔ hɔ nom. Nti nkakrankakra nkakrankakra, ɛnneɛ wohwɛ mpaninfoɔ no atitirifoɔ a ɛba hɔ a. Mehuu sɛ hmm, baabi a maba yi deɛ maba baabi pa paa. Because sɛ wonni mo adwuma a, anaa sɛ bi wommɛn w'adwuma no mu a, mpanimfoɔ bi adi mu saa ntumi nyɛ dɛn mma wo nan ase. Na wobɛhwɛ cars a ɛredi akɔneaba no adeadeɛ a, na wogye mu sɛ maba the right place.

Nti no every Saturday biara no, deɛ wɔnim yi deɛ wɔnim deɛ meka no, ɛna asɛm a meka yi nso Peace FM foɔ nso ɛbi di me adanseɛ. Every Saturday biara four o'clock wobɛte Kwaku Aborɔbɛ nka wɔ Peace FM. Okuabo Be ne a black herbal clinic workers wɔ Peace FM a every Saturday anwummere four o'clock biara na mekasa ma black herbal clinic a mekasa nso a ɛtɔ so mu. Mmere bi mekasa yaa ma ɛɛ sokirisafo na ɔte studio hɔnom. Na ɔte hɔ hwɛ me dinn. Na meyɛ program no wieeɛ no, ɔfrɛ me na ɔbisa me sɛ, Ii Aborɔbɛ, nti asɛm a woka yi nyinaa wotumi yɛ? Ɛna mese, Ɔfa, adeɛ a woyɛ no, wo sɛ woka ho asɛm a, w'ano mpopo. Ɛna wonyɛ am am am am. Obi a ɔkasa bi a ɔyɛ am am am am biara no retwa atorɔ. Adwuma no mekɔsuaeɛ.

Na mekaa sɛ meyɛ mekasaa wɔ peace FM mmerɛ bi ɛfa unifɔm ho. Ɛno ne interview a mekɔ yɛɛyɛ a mehuu sɛ me kra kwaku a ɛda ne mu no da no ɔkasaaeɛ ɛmaa m'ani gyeeɛ. Mekasa faa unifɔm ho ɛkyerɛɛ sɛ woyɛ nɛɛseni, woyɛ dɔkta, woyɛ sogya. woyɛ police, woyɛ immigration, kyerɛ sɛ adwuma biara a wohyɛ uniform no, yɛmfa nyɛ dɛn mfa ɔbaa anaa yɛmfa nkɔfa barima. Yɛn yɛ yɛnhyɛ ataareɛ no mfa mmɔ adwaman. Woyɛ sogyani, woyɛ polisini, woyɛ nɛɛseni, woyɛ adepa mu ni, kyerɛ sɛ uniform adeɛ a yɛato ne din uniform. a ɛhyɛ wo no, yɛnhyɛ saa ataareɛ no mfa nkɔbɔ adwaman. Woyɛ saa adeɛ no a, animuonyam a wowɔ wɔ adwuma no mu no, w'animuonyam no ɛyera ɛte. Na da no mekasaeɛ paa ma adeɛ kyeeɛ no, ah, ah, mesɛ wɔmɔm hyɛ uniformfoɔ no, awurade, wobɛhwɛ ntoa so. Na saa ara na n'anim no, na adeɛ kye Sunday no, ɛsɛ w'ani. Na adeɛ kye sɛ mekɔyɛ program no nso wɔ Peace FM. Na sɛ adeɛ kye Sunday a, pɛ w'ani bɛhwɛ ɛwɔ ntoa so. Nnipa a ɛbu fa so, ɛsɛ w'ani. Because papa no, papa no kyerɛɛ kyerɛɛ me adwuma no, papa no tetee me. Na papa no nso kyerɛɛ me kasa, kasa na na menim kasa, but ɔsan kyerɛɛ me Enti deɛ meka no, menim deɛ meka, ɛne deɛ ɛyɛ no, yɛtumi yɛ no, ɛno nso na meka ho asɛm, ɛnyɛ deɛ yɛntumi nyɛ. Na ade baako a na m'ani gye wɔ papa no ho ne sɛ, sɛ wokɔ ne hɔ na sɛ ɔyɛ wo ho adwuma, sɛ ɛyɛ yareɛ, sɛ ɛyɛ sunsum, sunsum yareɛ no, ɛɛ, sɛ ɛyɛ yareɛ, sɛ ɛyɛ dɛn, ɛna ɔde ba a, woba a, Sɛ ɛyɛ yareɛ a, wɔdi kan kyɛke hwɛ sɛ ɛyɛ sunsum mu yareɛ anaasɛ ɛyɛ honam ani yareɛ ansa na wɔde aduro bɛka ho a wɔde aka ho. Na papa no ɔyɛ wɔ adwuma, mɛfa no sɛ ɔsa wo yareɛ ara na sɛ ɔhwɛ na sɛ ɛsɛ sɛ wo ho ntɔ wo a, deɛ ɔyɛ ara ne sɛ sika a wagye ne nyinaa no ɔsan refa sika no nyinaa de ma wo sɛ gye na kɔtoa so wɔ baabi foforɔ. Na papa no nso kae sika no de maa wo sɛ gye ne kɔtoa so wɔ baabi foforɔ deɛ a, na kyerɛ sɛ adeɛ no, ɛnyɛ adeɛ a abɛyɛ yie. Mene deɛ menim na meka no. Sɛ woba ne hɔ na sɛ adeɛ no, sɛ ɔyɛ ara na sɛ adeɛ no amfa a, na sɛ ɔkaa wo sika maa wo sɛ gye na ɛkɔtoa so wɔ baabi foforɔ a, na ɛyɛ na adeɛ no ɛhu.

yɛ Dɔkta Alahadji Akana Ayo de kunkurunku man de dabodabo man de eyi mbɛsa man. Ɔno ne bi a ɔmaa me ɛso steer mu. Na ka a ɔde maa me no nso no, me nyɛ nkwaraa ka o. Ɔde GT one door open top. Ewurade, na nhu me wɔ nsɛwã mu a, meforo nsɛwã mu bepɔ no overhead no so na matwe abegu w'akyi. Deɛ saa tɛm no na speaker speaker paa de da kaa no to sɛ sɛdeɛ tie ni. Na deɛ ɔte ani bum bum ne ti tɛs no da tish tish tish ɛwɔ ne sɛm ani na te sɛ ah a onipa brɛ a sɛdeɛ ɛduru no bi a na wo so wagye w'ani kakra nti Doctor Alagya Kanayo ne nsam na menyaa ɔdetiti yusuiɛ nti metwii ɔdetiti na duru baabi no ɛna mebɛtɔɔyɛ ɛna mebɛtɔɔ

Me, menim deɛ mereka. Mɛka, mereka asɛm yi aba abɛsi biribi so. Tididim dibididim dimdim. Ɛna, ɛɛ, lady bi, yɛfrɛ no Kafe yi. Nsɛm no, nyɛ ne nyinaa na yɛkae sɛ yɛbɛka. Tam na yɛtwa kantɛtɛ no nyinaa later no, me ne Dafo bi yi nso ɛbɛyɛ dɛn? Ɛbɛyɛ adwuma fine. Ɛno ara na yɛde twa tiwaa no adeade. Ntsi lady bi a mewaree no no tsie wɔ a ne ba girl bi no, ɔno ne kaafo yi no. Ntsi mibehyiaa kaafo no na yɛhyɛɛ aseɛ sɛ yɛyɛ dɛn, yɛretwa TV series no kakra kakra. Ntsi medze firii nsɛwa mu bɛtsenaa Ɔfrankwɔɔ Barrier. Ntsi hɔ no mu na mebehuu kaafo. Ntsi me ne kaafo no so hyɛɛ TV series ase.

The bridge no no na ɛyɛ cowbell na ɛne sponsor yɛn. Yɛkɔ nkwadaa a sɛbi wɔn awofoɔ ntumi mmoa wɔn no a, yɛkɔ a na yɛakɔ pɛ biribi kakra na yɛde ama wɔn. Nti nneɛma a cowbellfoɔ de bɛma yɛn no na yɛde bi ayɛ dɛn ama wɔn. Nti Caf ne Bishop Obinim kɔdii ho nkɔmmɔ ɛma ɔyɛɛ sɛ ɔbɛboa yɛn. Nti ɛmaa ɛno na ɛmaa. me ne Kafo yi yɛkɔdii Bishop Obinim hɔ. Ɛhɔ nso yɛkɔeɛ no nso no, ɔbɔɔ adwuma kama. Nipa yɛ nea ɛwɔ sɛ ɔyɛ dɛn? Ɔyɛ. Yɛyɛɛ biara, yɛyɛɛ biara fine. Ɛ, adwumadene yɛyɛɛ bi. Yɛn mmɔdemmɔ bi ne nimdeɛ ne nyansa biara a na yɛwɔ biara no, yɛde boaeɛ. Ɛdidi mu nkakrankakrankakrankakrankakrankakrankakrankakra. Na ɛɛ kasa ne ne nya mu, tam no a mefiri ɛyɛ Akanaayi hɔ no, mekae Owura Animuonyamfoɔ bi, yɛfrɛ no Akorɔbɔto. Me ne Yakob to kɔhyia wɔ sɛte so, na saa tɛm no mede kaa bi kɔeɛ, ne yɛ Suzuki four by four, na saa tɛm na remote ɛne yɛde spark kaa no. Ɛfa ne sɛ wote akyiri na sɛ wommia remote no so a na asparke kaa no. Nti me ɛne Kafri, Kafri ne directed that movie no, na yɛ ɛyɛ peace, peace and love movie. Yɛkɔtwaa wɔ Winneba kwan no so hɔ baabi. Na na Kwaku Manu ka ho, Joshua Tingo, Abrɔbɛ meka ho bi, ɛna Bukom Banku ka ho bi, ɛna Akyerɛ Bruwa ka ho bi, Christian Awuni nso ka ho bi. Na Stars no wɔ mu ara kama. Saa tam sɛ na Kwaku Manu nso na ne din no gyina mu pa ara. Nti yɛkɔeɛ na akorɔ bɛto. Ɛhwɛ me dinn na ɔtuu me fo na ɔse, Ababɛ, ɛɛ sɛ wonim sɛ kaa deɛ ɛka nyɛ agyapadeɛ o. Na mewɔ asaase bi wɔ. Ɛyɛ dwontae top hɔ nom, baabi a yɛpaepae aboɔ no a wɔasi ne dan no koraa. Saa tam no wɔasi a afei na wɔrehyehyɛ ɛɛ windows no. Na wɔnim asɛmmeremaa no a ɔwɔ hɔnom no, na wɔbɛtumi ne asɛmmeremaa no akasa na ne nsa aka asase no bi. Nti no mennwene ho. Nti sɛ meyɛ ready a memfrɛ no. Papa no kaa asɛm no kyerɛɛ me no, Medwenee ho yie pa ara. Nti mekɔduruiɛ pɛpɛɛpɛ no a, kaa no, meyɛɛ sɛ mɛtɔn kaa no na mede akɔpɛ asase no bi. Nti so lucky, menyaa polisini nwoma bi ɛna ɔtɔɔ kaa no. Ɔtɔɔ kaa no pɛpɛɛpɛ, man delay koraa na mede kɔgyee asase no bi wɔ John Tɛ. ɛsono no, baabi a nkurɔfoɔ te wɔ no ara. Nti saa adeɛ no a Akɔbɔto yɛeɛ no sei no, m'ani gyeeɛ pa ara. Ɔmaa me afutu pa, ɛboaa me because adeɛ a na anka me use kaa no anka by now kaa no, anka kaa no nni me nsa anaa anka ebi anka asɛe. But asase no, me nsa kaa asase no, asase no da so wɔ hɔ. Na. Enti ɛfiri hɔ rekɔ no, na menni ka. Mesan bɛyɛɛ nnamdaade, a na mesan yɛ nnamdaade. Enti yɛdidi mu nkakrankakrankakrankakra. Abrabɔ, yɛbɔ kɔ yɛn anim. Obiara refere repere sɛ ɔbɛyɛ dɛn, ɔbɛkɔ n'anim. Because ebia nka wompɛ sɛ wobɛkɔ w'anim a, ebia nka sɛbe nka akuraa ase a ebia wo maame ne wo papa woo wo too hɔ no, nka wompere sɛ wobɛba Nkran anaa wobɛkɔ Kumase anaa wobɛkɔ Aburukyiri. Nka wobɛtena sɛbe akuraa no ase hɔ ara. But esiane sɛ wopɛ sɛ wobɔ bra no kɔ w'anim nti no, ɛno nti na wofiri baabi a wowɔ a wokɔ w'anim. a wokɔ wokɔ nti yɛmmisa sɛ adɛn nti ana na ɛwɔ hanom na wofiri ha nti sɛdeɛ meka sɛ abrabɔ yɛmmɔkɔ yɛn anim na mmom yɛmmɔ nsan no mefiri ɛngye wɔ bi nim hɔ no mekɔɔ tv station foforɔ ɛyɛ ice one tv ɛhɔ na me ne wokasa ɛsisi meyɛ adwuma ɛwɔ ɛyɛ ice one tv Na obi bɛbisa sɛ, Adɛn ntira? Ɛna medi kan ka kyerɛ wo sɛ, Ewiase abrabɔ, yɛbɔkɔ yɛn anim, na mmom yɛmmɔ nyɛ dɛn? Yɛmmɔ yɛn akyi. Ɛna me ne Alhaji Akanayo yɛɛ adwuma no, ɔkaa asɛm bi kyerɛɛ me, ɔde afutusɛm bi hyɛɛ m'adwene mu sɛ, Baabi a wɔadidi hɔ pɛn no, emu hɔ animtia. Woka hɔ asɛmmɔne a, na woayɛ careful, ɛfiri sɛ ɔkorɔmfo bɔne a watena Yafoɔ ho ama ɔkorɔmfo pa abɛto no no, yɛkasa a yɛnyi ne mu. Wɔn a me ne wɔn yɛ adwuma no, Obi anyɛ me bɔne. Ɛna wopɛ sɛ sɛ wonya nhyira na sɛ Nyame hyira wo na wotumi kɔ w'anim a, kae saa asɛm wei. Ɛyɛ ntaa nka bɔne mfa obi a wato ne botom ayi sika de ama wo pɛ. Sɛ wobɛka biribi afa ne ho a, ma no nyɛ nhyira. Ka papa a ɔyɛ maa wo. Ɛntumi mma sɛ wo ne nipa no siaeɛ no, wamfom wo da anaa wanyɛ biribi antia wo da. But wofi ne hɔ a, nkae no bio. Kae papa no a ɔyɛ maa wo no. Ɛno mmom de wo bɛkɔ anim wɔ abrabɔ mu. Wote deɛ meka no ase? W'adwemma bɛte deɛ meka no ase ne sɛ, sɛbe deɛ ɔsa nsuo ma wo nomoeɛ a woanwu a obi tumi bɛto wo brɛ wo, sɛbe fufuo ne abɛnkwan ne kate konto a wonyaeɛ a sɛbe wohwe no, wohwe no frɔfrɔ te sɛ aburuburuo a woretu no. Sɛ nipa ko no a wɔsa nsuo ma wo nom yɛ na wotumi survive yɛ tena ase ara kɔsi sɛ wonya aduane pa di yɛ no, sɛ nipa ko no yɛ kasa yɛ yi no. Na a ne nipa bi ka sɛ, m'agya woo me wanhwɛ me, me na woo me wanhwɛ me. Obi tumi di ne nsa si ne bo sɛ, Me, m'agya. Mekɔto sɛ owu a, metwam. Ade a me na ɔyɛ me, mekɔto sɛ ɔda hɔ a, metwam. Wo papa nhwɛ wo o, but hwan na ɛde wo ba wiase? Wo maame wanhwɛ wo, hwan na ɛde wo ba wiase? Enti yɛnkae papa no a nipa no yɛn ani saeɛ ɔyɛeɛ no, na mmom ma yɛnkae bɔne no. Nnipa deɛ, nnipa yɛ nnipa. Ɛna meka sɛ obiara nni hɔ a w'ani ne san a ɔmfono wo da. Obiara nni hɔ. Obiara nni hɔ a wo ne no san a ɔnyɛ wo bɔne da. Obi ka saa asɛm no kyerɛ wo a na ɔdaadaa wo sɛ ɔne obi asan na obi nyɛ ne bɔne da, nipa ne mfom ne da. Ɛnyɛ nokware. Enti deɛ mepɛ sɛ meka kyerɛ wo ne sɛ, sɛ wopɛ sɛ Wo move forward wɔ abrabɔ mu, ɛyɛ fast a, wo nhyira yɛ fast a, deɛ watɔ aduane ama wadi pɛn no, sɛ woka ne ho asɛm bɔne a, na wasusu. Na mmom wobɛka a, ka nhyira mmom a wode no sianeɛ ɛfiri mu baeɛ. Ɛfiri sɛ. Nka nyɛ wɔn nsuo no a wonya nomyɛ no a, nka wɔntumi ansurvive ama wɔama amɛnya aduane pa anyɛ den anni. Ɛne deɛ ɔde aduane pa no nso brɛɛ wɔn no nso no, na wakae no sɛ wɔn nso wɔtumi abɛboa atenaseɛ. Enti nnɛ, m'asɛm a mede brɛ wo no nyinaa ne sɛ, me papa anhwɛ me, me maame anhwɛ me, enti nnɛ, menhwɛ no kyekyɛ. Me bɔɔso bi a ɔne me yɛ adwuma, deɛ ɔde yɛɛ me, nansa nyinaa adesua. Wɔn a wɔpam adeɛ, wɔn a wɔyɛ tire, kyerɛ sɛ wɔn a wɔsua adwuma no, nansa yi na saa nneɛma no agyae. Na nkan no, madamfoɔ no ne bi tiri mu ɔdene, mastersfoɔ no ne bi tiri mu ɔdene. Nti santa saa na mehwɛ mmeranteɛ ne mmabaawa no a, ana mede toto ho sɛ, ei, first na ne yɛn yɛsua adwuma no, ɛnɛ deɛ nka montumi nsua o. Wone sɛ obi te yɛtumi ma obi gyina wia mu na ɔsɛ ne machine na ogyina wia mu na mebisa asɛm baako na mede asɛm no akɔ awieɛ sɛ a ne yɛto nnwom bi na mesɛe nnwom no ɛyɛ ana madwee mu no ana medwene ho kakra sɛ yɛn nanaanom, yɛn nanaanom, yɛn nanaanom som abosom, na yɛde, na yɛde, na yɛde yɛbɛsom Yehowa. Ne nana yɛ adɔnkɔ. Wɔno ne bɛwoo yɛ ayɛboa. Ɛɛ asɔfoɔ akɛseɛ a Wɔn wɔ Ghana ha nnɛ a ebi agyegye din no, yɛn nananom na ɛwoo wɔn. Malamfoɔ a wɔn agyegye din, Imamfoɔ a wɔn agyegye din, wɔn nananom na ɛwoo wɔn. Wɔn nananom a yɛsɛ wɔn yɛ abosomfoɔ, wɔn na ɛwoo wɔn o. A nnɛ, wɔn nso ne asɔfoɔ mpanimfoɔ, Malamfoɔ mpanimfoɔ, Imamfoɔ mpanimfoɔ. Na nnɛ, yɛmmisa yɛn ho sɛ, Asɔfoɔ no, Imamfoɔ, Mallamfoɔ, seesei deɛn ne yɛɛ wɔ? Wonim sɛ mo mo time no, na mo suro Nyame paa. Mo mo nananom a yɛsɛ wɔn yɛ wɔn na ɛwɔ mo. Ne nnɛ a yɛsɛ yɛhunu Nyame paa no, ɛnnɛ ɛdeɛn na yɛn yɛɛ wɔ? Enti ɛyɛ a yɛsusu ka sɛ, A, me, me ba no yɛ saa adeɛ wei a, ka bi ku no. Me, me ba no yɛ saa adeɛ wei a. Na mmom bɔ mpa yɛ sɛ Awurade sɛ, Awurade, saa adeɛ wei deɛ ma me ba no yi ne firi mma ne nyɛ bi da. Na wotaa di akyinnyeɛ sɛ me, me na me ba yɛ saa adeɛ wei a, ka bi ku no a, wotaa yɛ saa adeɛ no a, ebi bɛto no ne yɛahwɛ sɛ wobɛtumi aku wo ba no anaa. Na seesei, mɛtumi aka sɛ, me kaa no a metɔeɛ no a na menam daade no, Nyame yɛɛ adom a, metumi kɔyɛɛ adwuma wɔ Ice One TV no. Kaa no, me nsa ayɛ dɛ, asan aka bi. a seesei menam fam bio. Ɛyɛ adwumawura a ɔda ice one TV ano. Daa mehyɛɛ adwuma ase pɛpɛɛpɛ. Two weeks pɛpɛɛpɛ na wɔmaa me kaa no bi. Nti sɛ me te sɛ menam daade te kaa mu. Nti ice one TV. Maame a ɔda ano no, meda no ase. Ɔbaa pa, Nana Agradaa, Nko nhyira. Nyame nam na sɛ wonhyira ne mma a, ɔnkae wo na ɔnhyira wo, wo ne wo kurom ɛne w'abusuafoɔ nyinaa. Sɛ ɛnnɛ, ɛyɛ me Kwaku Ahene Me nan ase mfuturo mu. Seesei mete kaa a ɛrekɔ no ɛbɔ fa me. Meda wo ase. Nyame nhyira wo. Ɔba ne me. Sɛ me fom wo a ma na fa kyɛ me. Na mfomsoɔ deɛ ɛbɛtɛ nipa. Nyame nhyira wo sɛ watie Kwaku Ahene n'afutusɛm kakra wei. Hwɛ yie na wo ho.